Tuzaan hi thluachuahnak ni, ni sunglawi, zan sunglawi a si. Kan lung ai lawm ngaingai. Zeicahtiah cun Doctor Biak Cung Lian le Sister Micer Sung he tiah tonbiaruahnak caanṭha kan hmuh caah tampi kan lung ai lawm. Doctor Biak Cung Lian hi atu lio Hakha COVID-19 Response Committee ah Secretariat rian a ṭuan liomi a si. Cun Sister Micer Sung hi Hakha sizungpi ah sister a kan ṭuanpiak liomi an si i an pahnih te hin kan miphun nih kan bochan taktakmi hna an si. Health Concern Volunteer Group zong ah hin thazaang a pe ngaingai a kan hruaitu kan hruaitu an si hna i tuzaan ah hin anmah he zeitindah hi Coronavirus Zawtnak rungrul in kan i runven lai, kan i zohkhenh lai, kan dam tik zongah zeitindah kan i ven lai timi vialte kong he pehtlai in biaruahnak kan ngei lai. Hi cucaah tuzaan ah hin Doctor Biak Cung Lian le Sisaram Nicer Sung caan nan kan pek caah lunglawmhnak tampi kan nei ti kha van langhter ta ka duh. Siahcun tuhnu cun Siamah Nini ti le Doctor Cung Pi ti kaa ro cang hna lai i Siamah Nini kha hmasa bik ah bia ka van hal lai. Sister, atulio kan mizaw, kan fanu Hakha Sizungpi nih nan thlop ning, nan thlop dan cun sibawite sayamahte nih duty nan ciah ning, nan zohkhenh ning pawl le cun zeidah a herh timi pawl zapi nih kan theih awk ṭha dingin na hun kan ruah kho hnga ma zaangfahnak tein? Ah si. Hi bantukin caanṭha kan hmuh caah kan i dong tampi kaa lawm timi kha hmasabi kan chim ta ka duh. Uh, kan mi Hakha sizung nih kan i timhlamh dan hi uh, chim ahcun a saupi lai caah a toifian nakin hi COVID-19 zawtnak thawng a vun than cangka tein khan uh, kan sayong auci Dr. Zing Kuku Au, kan sayung au dong tha mang biak kong cun kan metros mi do su nan jing cun specialist vialte kan zapi te huapin tim lam nak tha tukin kan sayung au te ne an kan to api plan tampin kan nei drill phum phun in kan to tim lam nak he tha tukin an kan an kan shroi an kan shroi tika atu case 150 covid positive case kan hakha avun um cang ti thawng kan theih cangka tin kan nih kha cu kha hlan in timh cia tuk well preparation kan neih cang caah ama caah umnak ding khan ti teten isolation room hi dang te um i ama he positive case asi ti kan theih cang caah an ni kha cu direct bak ten isolation room a khan kan chia i khan paul um tuning kong he tlampal te won chim ta ka du i positive case thei hlan khan cun a sining taktak khan cun fever room timi um hmasa. Cu khawh hnu ah khan PUI timi uh, person and uh, under investigation timi mizaw bual umnak khan hi khate bolong kha timhlamhnak um e an ni kha cu kan thei cang ca isolation room a kan tha te khan adang te chia nak khan a kan kan chia chol ma hin duty roster he group palin in kan then group abcd in kan um ni sha duty tum ni sha i din i a ma kha duty chiah mi pawl kha 24 hour duty an si i mah ni ra chung kha leng chuak lo in mah hi case hi sabawi te hen hruai in khan sabawi te siama te he khan na khan tlam zoh peng ka saka i atu lo lo se atu lio te i hi kan positive case a kan zoh piak tu cu tomorrow doctor chu ngai chun hese tomorrow bak um ko te kha tomorrow pahnih kan nei doctor u min si pakhat cun pakhat cu tutu cu ngai ṭhun si i amah nih hin ṭha tein an kan timhlamh piak an kan zohpi plan ṭha tein kan zohkhenh piak i cu khawh hnu ah a mana bia datman aa thlak ding sual cun radiologist kan nei ṭi ṭhiammi doctor Mimi Zin mah nih khan a kan timhlamhpi cu khawh hnu cun pathologist zong kha um i tulio kan specialist le tling tein um dih tikah khan kan zohkhenh nan kha well probation kan nei kha Ṭha tuk cucun kha nan i zohnak ah khan sibawi te le sayamah te le sizung rianṭuanmi khan phi te hna khan nan hruk ve ṭheo lai. Le makhaka a za hna nan nei maw? Nikhat hrukmi kha nikhat hna a dang ah hman khawh ṭhan si ti maw? Zeitindah khapawl hna kha nan zohkhenh ning si, nan hman ning si, ti pawl hna kha tlawmpal hmanh kan chim kho chih ve hnga maw? Zaangfahnak tein. PPE Paul atu he first layer PPE kha chu i hruk dih si e amah tling tein goggle facial bu phannet he apron he tlam tling te hruk dih si an ni kha cho oi khat amah se ne an bazau nak thil ri papau kha chu chua chongka te khan azapi te khan hlon di chol le khang di chol kha saka ni khat a zul ben man tlang pin zafa Atu kan mizaw te hi Pathian zaangfahnak kan fever a ngeih lo, a ngei lo. Cun a zual tukmi mizaw a si lo ruangah nikhat ah ni hi cu zun thum min zun li karlak hrawnglawng he a dih i asinain a zual hngami mizaw va ngei sual uselaw nikhat ah zun hra in hleng nga zong hi a dih kho ding si i sizung kan ngeihmi cu zeimawzat cu kan nei asinain kan i za ko ti khi cu um lo. Pipi i tipawl zeidang thil pawl kha cu kan herh a ngai rih ko. kan i lawm ngai. Kan mizaw nu te cu teh sibawi te nih kan chim ning ah zei dirhmun dah phak atu khan a van chim ning khan zawt zual dawh a si lo i zei dirhmun dah phak hnga si khat te a van chim awk ṭha ma cu te cu. Kan Tamaro tein chim ning ah cun atu kan mizaw te hi a fibar a ngei lo. a khuh lo i asinain positive case a si ko a si caah khan ṭha tein zohkhenhnak cu kan tuah piak i amah hi taklim in cun a zaw lo caah hin kanmah zong kan hna kan kan i lawm ngai te. Siseh siseh chiti sian tu Dr. Cungpi le pakhat te ka van hal ṭhan lila i hi hlan deuh ah bia kakhat te van chim ta ka duhmi zeidah si tiah cun mah thlan i kulen nili ni ah khan Tidim khua ah Case number one, a um ti khan Laitlang dihlak Kawlram dihlak a lau bak in kan lau. Cun thlenza le sawmnga kha April thla ni kul le ni kua Hakha um ti kan van theih tikah khan mipi kha fak tuk in kan lau ti lo. Le hi kan hun ruah ve tikah zeidah si ti ahcun ngandamnak le rianṭuannak nih siseh, cozah lei zong nih siseh, Khrihfabu nih siseh a lamkip in awareness timi nan kan neihpinak le a bik in Hakha COVID-19 Response Committee nih phun tam tuk in nan kan chimh, nan kan cawnpiak ruangah hin lau hnga tluk in kan lak ti rua lo tiah kan ruah ruangah hin a bikin Hakha COVID-19 Response Committee cung zong kan i lawm tuk ti kha van langhter ta ka duh i cungpi zang fah tein theih kan van duh rihmi cu hi hnu ah tah zeitindah mipi nih kan i runven lai zeidah kan tuah awk si timi pawl vialte ah khan tulio i na naule pawl he nan cawl nan canghnak ding kongah siseh thil dangdang kong zongah na hun kan chim kho ve hnga maw ti kha ka hung in rual duhmi te a si. Hakha COVID-19 Response Committee hi tunai ka pek na chim bantuk in khan biatak tein atu preventive phase a hram tuk bik i runven nak kio caan ah khan biatak tein kan au khuang tlang kan au cun dawr pawl zong kan kal i mi pawl kha tihin runvennak tuah a tummi kha biatak tein kan kan zulh hna cun cozah lei zong han bawm in khan ke zei ka ti lai biatak tein mipi kha inn na um ko u na kut i ṭul peng u hmur khu i huh peng ko u timi kha biatak tein kan aupi i atu tu hi cu response phase kan ti i dothninak kan phan cang dothninak kan phak cang tik ahhin mah kan au lio i mah kan au lio mi pawl cu mipi pawl kha mah hi hi i runvennak hi tuah u kan timi pawl kha ngol ding a si hrimhrim rih lo timi kha pehzulh in tuah peng ṭhiamṭhiam rih ding kha kan thinlung chungah a um cun mipi zong nawl kan duhmi hna cu si ahcun Hi caanpi hi zeitik tiang dah kan kal rih le a fiang rih lo i an chim lengmang. Hi bantuk in vawleicung pumpi voikhat a karh cangmi cu zawtnak ak aa chun cangmi cu thla hleihnih in thla hleiriat a tlawm bik a rau ti si tik ahhin zeitik tiang dah kan kal rih le aa fiang rih lo. Mah tik ahhin atu cu dot hnihnak kan phan i dot khatnak lio i kan i ralrinmi nak sa khan ralring deuh hna usih timi hi biatak tein hin kan aupimi hi si cun atu Hakha COVID-19 Response Committee nih volunteer hi zanhnih le sawmli le pariat atu kan i ngei kan i ngei i zanhnih le sawmli le pariat ah hin zei ka ti lai biatak tein cozah he song cozah le zong ngandamnak le zong he rian kan ṭuanṭi cozah he rian kan ṭuanṭi tikah atu mino pawl nih zan fatin te ni fatin te Hakha miluchuak gate pawl in te Matupi zong siseh cun Matupi lam zong siseh Kankaw lam zong siseh cun Hakha thar lam zong kan siseh Hakha thar lam cu Hakha Hakha thar youth organization timi he khan kan i fon i biatak tein mah zohvihnak he kan tuah cun ngandamnak lei he atu kan ṭuanṭimi CDC si ahcun a dang tein an chiahmi hna home quarantine zong siseh facility quarantine caah an zoh venak zong hin home quarantine crew dangte kan i ṭhen cun facility quarantine crew dangte kan i ṭhen hna i a herhmi zei kan ti lai mah bantuk dangte an chiahmi hna kha zingka an dam ma zan le an dam ma ti bantuk zoh venak zong kan ngei hna cun a si khawh bik in facility quarantine a ummi pawl nifatinte an duh herhmi kha zit si timi theih hngalh khawh kan i zuam i mah theih hngalh khawh kan i zuammi chung in cun a si khawh chung in cozah nih an tuahpinak leng in khan biatak tein kan tuahpi kha kan i zuammi khi si. Mah cun karlak tevanten ta ka duhmi cu kha kan nau le mino pumpek rian ṭuanmi hna kha mizapi nih an bia an ngai hna maw, har an tonnak hna an sual maw, vel te hna an tonnak te hna an sual maw, cutin cu zaangfah te men kan telpiak chih hrim tawn. Har ngai ka ti si ahcun an tong ka ti ko lai. Zapi nih hin mino an si ai pat tiah chimhmi zong kha upat piak lo ti bantuk khi kan tong. Naiten hoina ahkhan cun a hram tuk bik kei kan hngah ni hoina ahkhan cun pakhat pa namtong hmanh khi aa put i a kan tleuh khun bantuk hmanh khi a um pa ti bantuk khi si. I asinain mino kha kan tha chia lo. Cuti ti khan cun mah kum a ci chung zong cu seh a dang kan pa le te Khrihfabu lei zong cu seh biatak tein an kan dirpi i an kan aupi caah khan cun cozah lei hruaitu pawl zong nih biatak tein an kan aupi i mah kha kan tha chia hrimhrim lo. a dang na van peh duh rih mi ah tiam ah tuna van chimmi zawn te ah khan i mah ah khan preventive phase lio dot khatnak lio ah khan mino nih research pakhat kan tuah tu Hakha mipi kong he pehtlai in Hakha mipi nih covid dawtnak kong zeitluk na kan theih timi kong kha research hi kan tuah i meithla ni thum ah khan a chuak report a chuak i atu lawngpa zong ah zei ka talai lapi nih theih khawhnak hngalhnak ding caah khan te kan kan langhter lai ti kan langhter lai ti timhtuahnak kan ngei i maka chung zong cu kan hmuhmi cu zai si si ahcun tlawmpal van chim ning law mipi nih hin a theih cu kan au khonnak cu an theih ko asinain hin nawlngaihnak le i nunpinak kha an theih kona i nawlngaihnak i nunpinak kha tlawmpal ti khi a tlawm deuh timi khi maka cun kan hmuh i mah cah cun ka hen nai ka bia kha ka vun bet ko lai Atutan hinak kan phak cang Covid zong case 150 zong Hakha khuapi ah a um cang. Hinak in hin kan tum kan zei ka ti lai hi 150 lawng hi za selaw ti cu kan kan hau bau sa duh tha a si ta asanain tin khan a um lo sual i adang khi soi na chuah sual si khan cun khi zei ka ti lai biatak tein ralrin nak ding ralrin nak ngandam nak le zung pawl zong siseh zei ka ti lai hruaitu pawl nih i ralring awk kan timmi kha cu nawl ngai bu tein kal rih ko hna usih timi kha ka hin vun chim chap ka duhmi ka si. Kan i lawm. Chairman nih atu sizung i mizaw nan thlopnak zong siseh, tawan nan lakning zong siseh, cun kan sayung oci thawk in te, cun mizapi kha tu kha Khrihfabu zong in pumpak zong company tete zong in cun i cun cu thawh ti bantuk te zong kha lawmhnak bia tete nan van ṭial tikah khan mipi kan i tel ngai rua ka ti. Kan van i lawm ngai ve. Cun rawl an ei ding kong tete zongah an van hlut pah ngai bantuk hna kha kan theih tikah kan tha zong a nuam i mipi nih kan i telnak cungah sizung nih nan kan hmuhning zong cu tlawmpal te chim awk ṭha maw? Cun asiloah kan herhmi dang dah a um rih maw? Maw a ngaingai te ti lo cu an ni sau dih ding si i atu ah Nihra kan chiahmi nih a siamah te nih sibawi te nih a zohtu bak zong kha a dang tein chiah ṭhan ve hna ti bantuk tein thawng kan theih tikah khan mizaw pakhat lawng kha si loin a thloptu vialte zong zohchih ve tiang kha a hau dih. Cu vialte cu sizung nih budget zong nan ngei la ti ka zum tuk lo. Le mipi nih zeidah kan i tel khawh chap dingmi hna kha um maw, zangfahnak nih cu lei kong hna cu tlawmpal na kan chim kho hnga maw? a si. Uh, hi COVID-19 a vun thawng a vun than cangka te khan uh, kan saboy te zong kha kan sayo au te zong kha an kharwa har zeitin da budget uh, um tu ning sing ha zeitin da rank kan tan lai ti me kha chu liao te ya khan hakha um mi khrifa bu ki pin se se pumpa kan se se company in se se chun kol koram lei zong in thai hal hawikom mm. kan siwai te hawikom chin hi te bantuk pawl zong nih khan tampi an rak kan dirkamh te khan kan ma zong kha thazaang kan ngei ngai cun ral tha ten thil kha kan tuan ngam kha kha fan pawl pe kan kuchunga um ko chu kan ti tikah a hi chu kan herla hi kan herlai timi kha case kan nei hlan hrimin khan tip to ana kha tampi kan nei cun eidin kong happy tlai zong hen atu kan mizo te si zong a tawan acha mi vialte kha kan seyong au le kan metron hruaina kan khan tirawl kha pek peng si, chuanpiak peng si. Khakha bantuk lio ah khan rawl dawr hna nih an rak kan hlut, pumpak zong in an rak kan hlut tikah khan kan budget kha a van save deuh ve i Cu bantuk ta ning lo voikhat rawl eimi man khi zei hrawng dah ni hnga? minung parhan ti man pakul in ti ma? atu cu PUI duty he fever room he a zapi te minung hlei sarih ca he rawl cu an kan chuan piak kan ṭhuan te ni nan a cheukhat cu inncung i isolation room i chiahmi hi minung pahra kan an si an tang i chiahmi hi minung pasarih kan si tikah khan minung pahra ca lawng kan hlu ti cun kawl rawl khan cun thongsawm ruk thongsawm sri hrang zong nih khin anga khakha cu meh cung zong ah vun mu ṭi meh cung zong kan si an kan hlutmi zat paoh in khan timhlamh chuan biak khawh le timhlamh khawh kha si ko i mipi sin zong ah khin kan i lawm tuk hringhran hi hi hi kan thazaang bik cu hi si ko mah nih hin kan ral a kan ṭhatter a kan ṭhawnter tampi ṭhahnemnak an ngeih timi kha chim ta ka tum mah cun te van chap van nawl kan duh rihmi cu kha isolation room ca lawng siseh mizaw zohnak ding le i zohkhenhnak ding vialte ca ding ah Hakha Sizung nih zei thilri pornak dah kan herh chap dingmi hna khi nangmah na hmuh khawh tawk le nangmah he na ṭuanṭimi matron thawk in sibawi te he nan i ceihmi ah hihi um rih sehlaw a ṭhahnem tuk hnga timi a va um kho men. A um si ahcun zeizat man pawl hna dah an si, ting thum in ting nga in ting kul bantukin tuk tete hna zong um men lai i kha pawl hna kha na kaan dah a si tuk lo zong na theih khawh tawk na um sual si ahcun zangfah tein na kan sial kho ve hnga maw? Atu thilri kan ngeihmi hi isolation room pakhat kan mizaw hi a ceimi hun si lo cahin patient monitor te bantuk maw kha catlap makha minraw pakhat ca kha catlam tling te khan ai um kho i ruah lo piin positive case hi mahnak khan tampi va um chap sual hna sehlaw mah belte khan cun mizaw kip kha patient monitor hna kan vun hau ko cun air sep zong kan hau suction machine zong kan hau ECG hna kan hau. ECG le bang cu wat kip ahin kan nei, kan neihnak wat ca kha positive case ca kan hman. Kan vun hman tikah adang wat ca kha an rak chanbau ve te bantuk kha si. ECG zong kan herh ko. Cun infusion pump hei te bantuk, syringe pump hei te bantuk, kan herhmi thil te kha tampi um ko. Suction machine zong cu tingthum le chilting li va si hnga, ECG zong cu tingkul fai tibantuk in a men kha phunphun cun um ko. Mah cu thilri pawl cu Doctor Chungpi le Chairman nih atu ah hin Kawlram ah ca usihlaw rianrang in Hakha kan hmu kho lai maw? Hmuh khawh a si maw? Okay. Atu lio ah hin kan Hakha COVID-19 Response Committee zong nih khan biatak tein Cizunglei a herh vaumi thilri pawl kha zeitluk in dah khi kan bit khawh lai, kan chap khawh lai timi kha kan i zuam pi. kan hmuh len. Si. Atu zong kha video laryngoscope kan te i maka or lei zoh nak khi mah lawng khi atu kan ca ai hmai zer hi cu a phan lai. I mah site ah hin khi benivia thilri cung khan aa dang cio ve. Thilri cung khan aa dang cio. Ventilator hoi na kha cu kan ca zong khan phaisa hoi na um cio cu ca nak zong khan zei ka ti lai khi a har khan ta a har pa asana tin a si kho bik a si khan cun mam tuk um lo ai pat ti khan khi phaisa kha i khon lo phaisa tupu kha i chiah lo nak san khan phaisa tupu he um se law a ngah za a ngah chan te khin buk te khin lakho chan zong khi um um kho mi khin ka ruat ma te khan a tam deuh sizung lei nan herhmi a tam deuh hi cu uh, thlakhat chung hin cun a phan cu phan ko ventilator dah te lo kan cun mu kan atu tiang kan hlei thlai mi kan kan kan bei kan pe tlai mi hna kan cun thlakhat chung hrawng hin cu a phan kho mi cun um ko tam deuh hi cu ruahchannak tampi kan nei tinak ruahchannak tampi si ko kan i lo cun shaban ni ni ka van hal lo lo ri lai mi khun dang deuh ah Media hi a kan thawng a kan thanh i a kan ṭhathnemnak tampi um bantuk a lawm zong kan i lawm kan i lawm ngaingai i sinah a caancaan ahcun kan Laumi thil zong a tampi um ve fawn i zeidah a dik zeidah a dik lo ti bantuk zong hi zapi nih kan thleidang kho tawn lo. Le tahchunhnak ah nizaan tihni ah Ka hi zumh lo ngaimi si ko nain media a hung lang ngaimi cu atu i kan thlop cuahmahmi kan fanu kha a zaam ti bantuk te hna kha a tli ti bantuk te hna kha thawng kan theih tikah kan lung a nuam lo ngai. Cucaah sizung lei ah nanmah nan ethic maw nan cinh Kaw Cinh Ṭhaya he ai pehtlai in hi bantuk mizaw kong hi sizung uan ṭhan i chimnak a kong chimnak nawl nan nei maw cun zeitindah maw a him le him lo kong te hna zongah khan media lak ti khan a kal ngai tikah media pawl sin zongah hin zaangfah nawlnak bia chim na duhmi hna um maw i bawmh cio ka hau caah mu tete cu tlawmpal te kha ka van hal duhmi si ko le kha kha kha na chim tikah khan khi zei ka ti lai thinphang tuk lo te mu request pungsa na si ko lai caah a ho poh kan bawm timi lungput te hen sizung le na dir hmun le hoi te khan kan chim kho lo ti cu ka van i lawm ko hnga Si. Uh, sizung ah hin cun atu COVID thang kong ruangah si loin uh, sizung hrimhrim in kan et tik cun mizaw pakhat i konglam kha a leng hrimhrim a chimnak nawl le uh, thawngthanhnak nawl hrimhrim kha ama private a, a um hrimhrim lo ma kan kan tuah hrimhrim lo ding timi kha kan nei tia ama ama hnatlak loin ama lungtlinnak nawl a hmanthlak tong tarnak nawl kan nei lo i a kong zong chimnak nawl kan nei lo. I tutan COVID-19 positive case he pehtlai in social media siseh hi laimi pawl hi bantuk thawngpang thanhmi pawl sinah nawl ka duhmi cu kanmah sizung lei he aa pehtlaimi kong a si si ahcun thawng a hmaan taktakmi theih khawhnak fian taktaknak a si lomi, cun chimnak nawl a ngeimi, kan nih zong kan chimnak nawl ngeimi cu kan sayung Aung Ci le kan sayung Aung mah pahnih kha an va si hnga. Anmah i a hmaan ko chimnak nawl kan in pek ko hna timi lo paoh kha cu chimnak nawl hrim um lo caah hihi cu chim lo ding in khan nawl ka duh ko hna. Cun a tli timi hrim zong kha a hmaan hrim lomi si. Yeticun amah cu isolation a room um, isolation cu innka zong kha vun on duak in luh khawh nga mi khaan zong kha sa lo zei ruangah te cun ṭha tein preparation ngai in tuah cia mi a khaan pawl a si ruangah khan duh paoh zong in kanmah zong PPE wutsung ruk hruk lo zong in luhnak nawl zong kan nei lo cun ol tahlak zong in chuah khawhnak zong kha si lo e cucaah cun hi bantuk thawngpang hi cu atu atu zawtnak theng ruang ruang zong si lo in Zei bantuk zawtnak mizaw sawsawh konglam zong sia, zei kong zong sia ahcun sabawite siamate rianṭuannak kong he pehtlai zong an sia. A hmaan taktakmi thawng theih lo ahcun social media zong nih hin an ṭial lo ah a ṭha timi te hi chim le nawl zong ka duh ko hna. Pakhat tibit ka duh ve um. Zeiti si ti ahcun atu ni dothlatnak kan tuahnak research ah khan kan hmumi zeiti si ti ahcun Hakha mipi nih Hakha mipi nih zumhawktlak tiah an ruahmi thawngthanhnak hmun pawl kha zeipawl dah an si timi kha kan dothlat hna. Ih mah khan zeidah si cun Facebook le ngandamnak sibawite chimmi le TV in thanhmi hi zei ka lai mizapi nih kan zumh bik ti khi si. Mah cung cun pastor te chimmi hei tem a dang ta pawl hawilok kam chimmi khi cu an zum tuk hna lo. Ie makan vun chim ka duhmi zei si cun Facebook khi si. Facebook i thawngpang chia hoi na, oh, sorry, thawngpang hman lo a dik lomi thawngpang hna kan kan thanh sual si ahkhan cu makha mipi nih khan an i zumh fawi tuk timi kha kan vun sim ka duh ka hin mah ruang khan lai le media pawl zong siseh ke zei ka lai ethic ngai ngai lo riantuanmi cheukhat tampi an um hna ka han nawl khi ka duh ngai hna i si ahkhan cun nai zong case 150 kan hmuh le cang ka zong kan kan pho cang mual kan pho cang i mah bantuk cu kan ton tinak hnga lo a hlai in atu social media platform ah ngan bik kan hmanmi mipi laimi zapi zong nih kan i kan khi zei ka lai kan zumh bikmi cun atu research finding zong kan hmuhmi Facebook khi zei ka lai a hmaanmi a dikmi thawng i thanhnak lawng sosialaw mi batleu khornak cun a tu lio bantuk ca hna cun thinlung hena zawt a har a phoi tuk ti a khan mo thinlung pah tapo kha khi a karhter tu kan sosonak halo ti kha vun bet sab ka du kha lo kan i lom tu a donghnak bik le a van kal cang si la a samani ni na seher mi mizapi nih hi zawtnak rungrul kan i vennak ding kongah maw kan i thlopnak ding kongah na ser bikmi zeidah mizapi sin a chimh na kan duh ve? Ah si. Ah ton dawt zong kan chim bang khan lunglawmhnak bia kha chim ṭhan ta ka duh ko. Zeiruangah ticun atu lungrethei kan vun um tuk lio caan i mipi nih biatak tein sizung kan rianṭuannak ah Khrihfabu siseh, a dangdang pumpak phunphun in nan kan hlut, nan kan dirkamh ca hi hi kan i lawm tuk timi zong kha vun chim ṭhan ta ka duh. Mizapi kan damnak cu si ku cun zei ah chimthiam te. Cun pahnihnak ah social media zong cu tanai kan tampi kan chim cang ta kan ti ai lo. Kan nih sizung kong he pehtlai in cun a hmaan taktakmi thawng a thanh khotu cu kan sayung Auci le Dr. Zing Kuku Aung, Dr. Mang Biak Kung anmah pahnih nawl loin thawng sizung le thawng zong kha kanmah zong nih thanhnak nawl kan nei lo media pakhatkhat kan rel tawnmi ah sizung le rianṭuantu sin in kan theih tiah an ṭial tawnmi kan rel i mah hrihrim kha rianṭuantu cu zathum leng kan um tu kanmah sizung kha kha sizung ah khin wan ṭhan zathum leng kan um i ṭawan ngei taktak tu sin bia a si lomi kha cu hi hnu hmailei cun ralring deuh tein rak kan umpiak ko hna seh timi kha nawl ta ka duh cun a pathumnak ah hi covid-19 zawtnak hi chungin kan luat khawh cionak dingah Khrihfabu lei lawng siseh cun hi kanmah ngandamnak lei in thawngthanhnak an tuahmi vialte hi lungrual tein hin zulṭi kho zul hna usilaw hi covid zawtnak hin i veng kho hna usih ti zong chim ka duh cun pakhat te vun chim ta chi ka duhmi cu intensive care unit he pehtlai in hin Dr. Cungpi zong nih a chim chih te lai kan tina ma kha tu kan ngai mi intensive care unit ke am ke vai tak mi khi asalau standard tak salau e emergency za a aran la kan kan bun to ami thil hi si hi hi pol he pe tlai en her hai mi thil jong he tampi a um kau te mi te jong he mi pisina thong than ka du thil ri kan her mi jong tampi rakan diar kam kau rakan zan ho cheu kau kan zapi tein lungkhat tein i bawm cio hna si timi ka chimnak. Kan hnu le Dr. Mang Bia Kung he bia kan i ruah lio ah khan nan herhmi kha zaangfah tein list van tuah law Facebook te zong siseh Hakha Post in maw dangdang zong in a kan chim te tiah kan ti nain atu tiang cu ka van rel kho deuh rih lo a tuahmi zong cumcong men ko lai nain nan i manh khawh tikah nangmah lila zong nih cungpi zong nih rak ṭial ve te hau ti zapi nih kan theih khawh ICU caah ti ko si lo mu cungpi selain kan pek ko ṭha ṭha cun cungpi nang na si hap cemmi cu si bawi zong na si lo mu cun atu ah mino he naih tein mizapi kha nan kan run ven tikah mizapi nih hin zeitindah kan in zulh ve hna i kan tuah ti kan doh ṭi hna lai timi kongah na sercemmi tunai zong na chim pari kha vui phei si bantuk maw na chim ka fiang lo maw kha bantuk zong kan dang na sia hak cem me dong na ka vin kan chim ta be la um atu dosat na ko an to atika hin hi bantuk in zai ka talai emergency pakhat pakhat natural disaster a bantuk a chuah tik ah hin thinlung lei in hin a can lio nak khan a can dih hnu ah hin thinlung lei a ba mi tam tuk kan um ti si mah hnu ah khan mah le mah nun aa hlau mi zong hi tam tuk kan um ti bantuk hi si i mah cu atu SARS zawtnak a rak ton kan ton lio zong mah kha kan i cawn cia mi khi si mah tik ah hin atu cu dot hni nak kan phan i a dot thum nak tiang khi caan sau pi hi kal kal rih ding khi kan si hna mah ti ah hin zei ka ti lai uh, ngandamnak lei rianṭuanmi sibawi te semah te zong uh, thachet lo tein cun mipi zong nih uh, ho le khi ho ho hmanh kha sual i phot lo tein lungrual tein kan ṭi ding timi hi khi marathon ti khi si marathon ti duhsa te khin kan tlik hi a hau zapi te khin phe ṭhami te khin kan tlik hna hau ma kha lungrual tein thachet lo tin kal ko rih hna si timi kha ka hin uh, vun chim ka du cun uh, A cheukhat cu a Laimi cu ahohmanh mirum kan um hna lo. Zei ka ti lai ke kaa dang hmun dang in hlut sizung lei ti bantuk hlut khawh tluk tiang hin kan hlu kho hna lo. A sihmanhsehlaw zeidah kan tuah khawh ti si ah kan cun kanmah nih hi zawtnak a karhtertu kan si lonak ding caah khan kan chim lebang mi ka chim voi hral ka nolh than ko lai ngandamnak lei nih zulu an kan timi kutṭawl peng ding murhu peng ding cun lem salo innte um khawh ding timi kha zul lamang ki ro ko rih ko hna si timi ka hin vun chim kan ka vun chim ka duh mi ka si e kei ka chim duh mi cu ma ve ka si atu tiang khan cun assistant ni te silung le rian ṭon mi he ka upat tuk na timi ka ka bang hin vun chim ka duh ta rih Si, kan i kan i lawm tuk. Mizapi zong tu hi an hna ngam tuk ve cang, an i lawm tuk ve. Cun sizung le rianṭuantu vialte Sister nih nih thawk in kan sibawi te, kan siamah te vialte Pathian nih thlawchuah hna seh. Cun COVID-19 Response Committee nan cawlcanghnak vialte zongah Pathian nih lam in hruai hna seh ti kha kan duh bikmi si i a rauhhlan hrimhrim ah hi zawtnak hi kan nih Halkha cun tei hna usih law Lairam in ruat sehlaw vawleipi zongah dei na hong ko seh, tam na hong ko seh ti kan thlacamnak a si. Nan cungah kan i lawm tuk caan kan pekmi cungah lawng thlawn chuah hna seh.